Medo wezɔ na wò va evegbea nusrɔ̃ƒe LMN esegbe. Nye degbe ʋegbe, nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzeside, nye kple wɔnye la dome ƒe kaƒodzesi gbãtɔ, nye ŋutikɔkɔe, nye bubu kple nye dodoɖedzi, mada ɖe edzi ahazãe ɖaa. We're gonna do this on our account. I welcome you once again to Evegbea Nusrɔƒe LMN Esegbe. Míaƒe tanya le ɣeyiɣi me nye dzesiwo, signs, dzesiwo. Vovototo le dzesiwo kple ŋɔŋlɔ dzesiwo alo gbeɖiɖiwo dome. Meɖe ŋku na le ŋku ɖe ma ŋuti. Ŋɔŋlɔdzesiwoe nye yi ke mísrɔ̃ le nusɔsrɔ̃ evelia me va yi yi ke nye ŋɔŋlɔdzesi yiwo yo mizã le ʋegbea me tsɔ kɔ wɔna nyagbewoe. Teƒe ye miɖo fia nye dzesiwo, signs. Woawo hã wohiã ale gbegbe be ne mímenya nu tso wo ŋuti oa, aɖe fu hafi míate ŋu awɔ nyagbe aɖewo yi ke gɔmesese anɔ wo hã si. Ta ne míebe dzesiwoa, gbãtɔ yi ke ŋuti míle ŋku le ge ɖoe nye gbɔvie dzesi alo tɔ sẽ dzesi. Yevuwo be kɔma. Enye dzesi yi ke míezãna tsɔkɔ abe ale ŋkɔ ɖi ene tsɔkɔ hena gbɔgbɔ ɖe eme ʋĩi atsɔkɔva alo tɔtɔ sẽ atsɔkɔva míaƒe nuxexlẽwo me. Akpa ɖeka yi ke ŋuti dɔ wòwɔna ye nye ma. Eƒe wɔƒewo yi wosɔ gbɔ ye ta le kpɔɖeŋu ma be ebe esi medo gbe ɖa la, gbɔ̃vie va gama. Yawe Mawu see heɖo eŋu nam. eye míegazãna gbɔ̃ vi hã tsɔkɔ ɖenɛ fia be míle enu yɔyɔ xexlẽmeawo ɖem fia gakea edze be dometsotso aɖewo ne woava nɛ abe ŋkɔwo ƒe ŋɔŋlɔ. Mizãnɛ hã tsɔ kɔ ɖena dzesi ma fiana. Zi geɖea, enyagbe alo dzesi yewoa alo míaƒe degbea awa na ame geɖe be o yenye yele dom ɖe yele dom ɖe gake neva be ne míaɖe me afia me bubu hã ne wòasema zi geɖea enye na ʋemaʋe. ta anye míakɔ míaƒe susuwo kɔ va nyigba kura nenemae nye gbɔgbɔ yi ke wòdze bena wòanɔ míeme abe nusrɔ̃viwo nene hafi godogodo asrɔ̃ le aƒekple etɔwo ŋuti alo ne menyae o hã asrɔ̃e. Le kpɔɖeŋu ma be semanu ne le amewo ƒe ŋkɔ ŋlɔ le nuŋlɔŋu yoko be aŋlɔ amewo ƒe ŋkɔ yi ke menye ŋkɔ ɖeka o be semanu gbɔvie lava Mawu lɔ̃m gbɔ vie la va, xɔe se ko kple dzilawo zɔ mɔ. Ta eyɔ ame etɔwo ŋkɔ se manu gbɔ vie edze be ne wòava. Mawu lɔ̃m edze be gbɔ vie ne wòava hafi xɔe se ko kple dzilawo. Ta mate ŋu aŋlɔ ŋkɔ la ko edze be ne gbɔ vie ne wòava fie be eŋlɔ ŋkɔ aɖe ta Ena dometsotso be megaɖia be nu ɖeka ko ŋlɔm mele tẽe o. Azɔ dzesi bubu hãe nye tɔtɔ blibo dzesi. Ame aɖewo be tɔtɔ dzesi. Tɔtɔ blibo dzesi le yevu gɔme be full stop. Wonye dzesi yi ke mizãna. Woyɔnɛ be agbodzodzesi hafi akɔ ado agbo ɖe enuŋɔŋlɔ nu. Ne ŋlɔ nu vɔ ŋuu se ɖe nuwuwua, Ema ye nye dzesi azã akɔ tɔ gama agblɔ be wò yewu nya nu. Dzesi wònye. Elabe ne mewɔe nyuie o la, ate ŋu ahe gɔmeɖeɖe bubu atsɔ kɔ na enyagbee neŋlɔ alo nuyie neŋlɔ. Ne le ŋku le ŋuti, akpɔ be wokple gbɔviea vovototo vi aɖe koe le wo dome. Gbɔvie la. Asike vi aɖe gale si le gɔmee gake tɔtɔ dzesi blibo ya la yɛ ɖeko o. Mekɔkɔ ɖe kɔ tu gama ko. Eŋuti sɔ nogo. Míezanɛ le enyawo ame aɖe yi ke medi be ya aŋlɔ yeƒe ŋkɔ bliboa yi ke aŋlɔ ŋkɔ ƒe gbeɖiɖiwo ƒe gɔmedzedze tɔwo koa mízanɛ hã be dzesi ene. Eye gbãtɔ le enyagbe mea, enyagbe ƒe nuwuwua, le kpɔɖeŋu ma be, ŋkɔ nyee nye, ese gbe. Mewu nu, enya ye gblɔm mele, mewu nu, ne nu ŋlɔm mele hã la, mele eɖem fia ame yi ke le nua xlẽm be ne wòanya be enya yi ke gblɔm melea, meva enuwuwu nenya. eye ale mígazẽnɛ hã le ŋkɔ ƒe akpa dzi, ŋkɔ ƒe kpui me ŋɔŋlɔ ƒe akpa dzia, le kpɔɖeŋu ma be ŋkɔnyee nye LMN. Esegbe ta efie be L la, eli ɖe ne enya ŋkɔ blibo yi ke nye lãdzekpo. Hafi M hã, eli ɖe ne Mawu gbã. Hafi ẽn hã, eli ɖe ne nunya mɔ. Gake mezã tɔtɔdzesie kɔ ɖee fia be ŋle alo eele la, edze be ne wòa anye ŋkɔ hafi ake. Enye dzesi ma metsɔ kɔ ɖo gama be o. Ŋkɔ la yi dzi hafi gake mesee ɖe gama. Ta tɔtɔdzesi ƒe akpa aɖewoe nye ma.

Gake a ne kpɔe USA anya nu yi ke gblɔm le tɔtɔ dzesi ye wɔ dɔ ma be anya be gbeɖiɖi mawo la wonye gbeɖiɖi ŋkɔwo hafi gake wotoe ɖe me eye AU akpɔ be hã to ɖe me UK akpɔ be hã eto ɖe me ta gbeɖiɖi wonye ma míagalé ŋku ɖe ɖeka ŋuti kpla yi ke nye Gbebɔbɔ dzesi. Gbebɔbɔ dzesi. Yi ke nyeme de dzesi ha ɖeke be ele yevugbe me o. Gbebɔbɔ dzesi. Abe ale ŋkɔ ɖi enea, míezãnɛ zi geɖe le ŋkɔteƒenɔnya ame eveliɛ xexlẽme ɖekɛ tɔ ŋu godoo. Ŋkɔteƒenɔnya ame eveliɛ xexlẽme ɖekɛ tɔ. yi ke ɖewomahi míate ŋu agblɔ be sign for second person singular pronoun ta ame evelie xexlẽme ɖekɛtɔ. Le kpɔɖeŋu me, ne mele magblɔ nya aɖe tso ŋutiwòa le nuŋɔŋlɔ ma, hafi maɖee fia be gblɔm mele la, edze be mawɔ dzesi aɖe ne wòafia. Ta ne lém ku ɖe eŋutia, àkpɔ be dzesia, gbɔbɔbɔ dzesia, etso ɖe emiekpa dzi va nuɖusikpa dzi. Nye be wò e a ne le to ɖe nyagbemawɔ ŋuti alo nyakunyɔ ŋuti akpɔ be ewò gblɔm mele, ame eveliɛ, nye mele ame etɔ̃liɛ gblɔm o. Ta ne mate ŋu agblɔ be wò tsɔme nyuie koe le vevie na dziwòlawo. Ne se alo exlẽa, ànya be wò gblɔm mele, nye mele ame bubu aɖeke gblɔm o, wò alo ame eveliɛ ƒe nya gblɔm mele. Kpɔɖeŋu bubu hã nye, èle ame ŋkuta zu ge godoo. ànya be ne le xlẽma wò gblɔm mele ne meŋlɔe ɖo la wòle xlẽ ànya be wò enuxlẽla yi ke nye ame evelie le gome kpɔ le nye ƒe nuxlẽxlẽ me la ewò gblɔm mele míate gblɔ hã be aɖu dzi le hoʋiʋli si gbɔna la me ta gbebɔbɔ dzesie nye ma míakpɔ gbekɔkɔ dzesi gbekɔkɔ dzesi nye me ke ɖe eŋuti le yevu gbe me elabe menya be míaƒe ʋegbea ƒe gbeɖiɖiwoa wo sɔgbɔ wu yevu gbetɔ. Emae gawɔ míaƒe degbee wòga kpe yi ke ta medze be míafe kpli o ʋegbea. Ne le ŋku ɖe eŋuti akpɔ be yea etso ɖe nuɖusi kpa dzi va emia me. Gbebɔbɔ tso ɖe mia me va nuɖusi. Gbekɔkɔ tso ɖe nuɖusi va emia me le ŋɔŋlɔ me. Ta le ezazã ma, míezãnɛ kɔ ɖena ŋkɔteƒe nɔ nya ame gbãtɔ xexlẽme sɔgbɔtɔwo. Ame gbãtɔ xexlẽme sɔgbɔtɔwo. First person plural. Ame gbãtɔ xexlẽme sɔgbɔtɔwo. Ta míete ŋu agblɔ be mí, míawo, mía, mie le kpɔɖeŋu be mie dena sɔleme. Ame gbãtɔ xexlẽme sɔgbɔtɔwo. Te ɖe nya mee le nya gblɔm la, nye ŋutɔ hã mele eme. Eye menye nye ɖeka ko hã o. Míesɔgbɔ. hafi wɔna nu ma ta mí, màte ŋu agblɔ be míe dena agble si be nye hã mele eme alo màte ŋu agblɔ be míayi suku etsɔ si be nye hã mele eme ta míɖena dzesi ye kɔ fiana le egbe kɔkɔtɔ me míɖenɛ kɔ fiana le ame gbãtɔ xexlẽme sɔgbɔtɔwo me. Akpe na wò le wòƒe nukpɔkpɔ ta. Please share, like, comment, subscribe or follow. Ale yi ke anya wɔ anya nɔ mía dome be mía atu nusɔsrɔ̃ yɛ ɖe dzi akpɔ ta nɛ vevietɔ mí eveawo. eve viwo le aƒe alo gbe be míaƒe ŋegbee ne wòasẽ ŋu ɖe edzi elabe míaƒe ŋegbea, eyae nye míaƒe bubu. Nye degbe ŋegbe, nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzeside, nye kple ŋɔnye la dome ƒe kaƒodzesi gbãtɔ, nye ŋutikɔkɔe, nye bubu kple nye dodoɖedzi. Mada ɖe edzi ahazãe ɖaa. Ŋkɔnye nye LMN Esegbe Akpe.